तऽ करतै नहि अरे हम ने आब नहि खोटी करै छी माछ तऽ खोटी करबे करतै की भला से हौ काका सभटा तऽ बुझिते छी ए नहि आगू नाथ ने पाछू पघा करब की ए असगर जिन्दगी काटि काटि रहल छी तोरा तँ कते दिन लऽ कऽ कहै छियौ, लेकिन तों दोस छेँ कि कथी छेँ पता नै, ध्याने नै दै छी। हौ काका, कए जग तँ हम देखलियै, चर्चा केलियै, लेकिन तोहर तँ उम्र भऽ गेल छह, विवाह के करतह? हरौ, कोनो फाटलो पुरान जदि हेतै ने तँ सेहो चलतै। रौ बाबू, भरि दिन तँ तोरासँ ओकरासँ गप कऽ कऽ माछ मारि कऽ काटि लै छी दिन, लेकिन राति कऽ जखन जाइ छी बिछाओनपर, आ हुरिया काटि कऽ जे छै कहुना कहुना कऽ नींद होइए अच्छा काका चिन्ता नहि करऽ हँ हम देखै छियै प्रयास करै छियै बुझलह ए तो प्रयास नहि करै छी अरे करबै ने काका एहि सबमे की होइ छै तोरा खोलि कऽ हम नहि कहै छियै किया नहि कहमे खोलि कऽ अरे जे ओरिजिनल बात छै से कह ने तऽ तू सुनह हँ। एहि सबमे जे छै पाइ कौड़ीके किछु खर्चा पड़ै छै से देबहक तब ने हम कतहु तकबे करो पटिएबै अरे पाइ कौड़ी दुआरे तू एते दिन अंठेने छलही हैं? दस, अरे खर्चाके लेल किया चिन्ता करै छै अरे दू चारि हजार खर्चा हेतै ने तऽ तै के लेल कनिकबो एम्हर एम्हर नहि देखी हौ काका दू चारि हजार से नहि हेतऽ एँ विवाहो करबाक आ दू चारि हजार से नहि होयवला छऽ कम से कम पचास हजार रुपया खर्चा करऽ पड़तऽ तब नीक लड़की भेटतऽ पचास हजार हँ एँ रौ पचास हजार तऽ अखन नहि छै हमरा लग से तऽ देबहक तबे हेतऽ कोनो ने कोनो जोगाड़ तऽ करऽ पड़तऽ काका ने तऽ अखन नहि छै बियाह केला के बाद दऽ देबै तऽ नहि हेतै से नहि हेतऽ काका अगर पाइ नहि छऽ ने हँ तऽ एक कट्ठा जमीन हमरा तू लिख दए आ देखब तोरा फर्स्ट क्लास लड़की तैक कऽ दऽ दै छियौ ऐस मौज करैत रहबऽ तू सएह बात छै हँ हौ अच्छा चल आब जे बियाह नहि हैत तऽ कहियो नहि हैत एक कट्ठा जमीने छै ने हँ, हँ। एकटा काज कर ने तू काल्हि कागज पत्तर लऽ कऽ अबिहे हम तोरा एक कट्ठा जमीन लिख देबू ठीक छै काका हम चलै छियै काल्हि सुनऽ ने हँ। काल्हि एतै हम एबऽ हँ आ लड़कियो नेने एबऽ लेकिन बौआ बियाह करबऽ टा पड़तौ तोरा एकदम काका कए गो के गाँव में करेलियै से नहि तोरा बुझल छ आ ताहिमे लड़की जे है हमर घर वाली एकदम से देखऽ में चकाचक हेबाक चाही कहलियो ने एक कट्ठा जखने तू लिख देबक ने हाँ तब तऽ अठारह वर्ष के लड़की एकदम टकाटक तैक के आनि देबो तोरा एकर मतलब छै जे तो पहिने से ठेकिए ने छी छोड़ा रे तू पाइए नहि दै छलक तऽ कतऽ से करेबा काका हौ अच्छा जो कागज पत्र लऽ कऽ अबिहा ठीक छै, हम जे चलू। कहबी ने एक कट्ठा लिख देबो आ, ठीक छै काका हाँ। लेकिन तू अतै रहिया काल्हि एकदम एहिठाम रहबू ने हाँ, हाँ। अच्छा ठीक छै तू जो जो जो जो काका तऽ फँसल एकरा नीक जकाँ काकाके चूना लगा लेबाक छै जाइ छी। अरे छोरा एते दिन से जे कहने रह तऽ एक कट्ठा की एकरा तऽ दू चारि कट्ठा दऽ देतियै कहू तऽ कमसँ कम सुख भोग तऽ एते दिन करितहुँ एँ आइ बजलक हँ हमहूँ मोछ तोछ पिजा कऽ रखने छी आ एक कट्ठा जेतै ने कनिया खाली हमरा नीक भेट जाय हँ हँ लगैया एहिमे फसलू आहिरो बै बोर खा लेलकै हँ एहिमे घीचै छौ एहिमे घीचै छौ हँ हँ फसलहुँ एकटा हँ आब तऽ बड़ बेर भेल जाइ छै कखन एतै से नहि हमरा तऽ बर्दाश्त नहि भऽ रहल छै होइ छै कखन बियाह हुए आ सीधे लऽ कऽ घर पर चलि जाय हैं? अरे बा आबि रहल छै बाप रे बाप ई तऽ दूरे से देखऽ में एते चिकन छै काका आबि गेला रौ अरे कहलियो ने हम जेबै लऽ के एबै हमरा तऽ तोरा पर एकदम विश्वास छलौ आ तें हम एक घंटा पहिने एहिठाम आबि गेल छलियौ अच्छा तऽ एकटा कर ने हँ, आब जल्दी से जे प्रक्रिया छै ने से पूरा कर अरे सब ती कह दै छ धैर्य धर न काका सह तो नहीं होय छो अब त ई तोरे कनिया हेत न जे जे मन हेत से से करिह बाप रे बाप की हाइट छै की बॉडी भगवान बनेने छै लगैया हे हमरा जे एते लेट भेलौ बियाह में अकरे दुआरे हमर सही कहै छ आ तोहर जे कनिया मर गेला न हाँ। बुझलक हाँ। बुझैया नसीब में इहा छला माल काका एम्हरा ने हाँ सुनो न देखो सुनो में चिकन छै न मुंह झपने छै अरे सब देख लभक न तोहर त मन गद गद देख क भ जता काका हाँ एकदम तऽ आब देरी कथी के छौ देरी छै ना काका आब कनी मुंह देखा ले मुंह बाप रे काका रुक पहले रुक बर्दाश्त नै भ रहल छौ ना ना पहले ए पर त साइन कर ई कथी छै रौ एक कट्ठा जमीन जे कहने रिया से हो हो हो हो तकरा बाद देखेबी ला ला ला ला ला आता क दियो हो हो अच्छा कर कर हां भागलो भगला हाँ हाँ आप कहने देखो ना के दम का का बर्दाश्त करे ना देखला कका बाप रो बाप हेरो हम तऽ सोचने नहि छलियै एते चिकन हमर कनिया आइ उमर मे हेतै बाप रो बाप हम तऽ चढ़ि गेलियो भाय काका आब ई तोरे छियो जे मोन होइ छ से कर हम आब चलै छियो अरे बाबू रे हे कन्या वहाँ साइड का होना बाप रे बाप हमर तऽ नसीब जे छै तैर गेल अहाँके पाबि कऽ बाप रे बाप की बाई भगवान बनेने अछि कने हाथ देखू तो बाप रे बाप आहा उम उम उम उम अरे बाप रे बाप ये बैसू ना कने और साइड का ना आब तऽ अहाँ हमर भऽ गेलहुँ ना छोड़ू ना हम पसंद छी ना अहाँके हाँ पसंद छी लेकिन एना किया करै छी अखने किया आब तऽ अहाँ हमर कनिया भेलहुँ ना कहिए आब हमरा बर्दाश्त नहि होइए एकटा काज करू ने चलू ने बियाह जहिया हेतै तहिया हम एक बेर टेस्ट ड्राइव कऽ कऽ देख लै छी नहि हमरा डर लागैए डर किया लगैए अहाँ हमर भेलहुँ हम अहाँके भेलहुँ तऽ डरके कोन बात छै चलू ने बियाह जहिया हेतै तहिया अहाँके उम्र ज्यादे है ने ताहि दुआरे हमरा डर लगैए ए, ओहि उमर से की लेना देना छै बियाह में ए, चलू ना एक बेर टेस्ट ड्राइव कऽ लै छी बुझलियै तकरा बाद तऽ जे हेतै से हेबे करतै ठीक छै नहि मानबै अहाँ केना मानबै रहल नहि जा रहल बर्दाश्त नहि भऽ रहल छै तऽ चलू नहि मानबै तऽ चलू करबाइए दै छी हँ हँ, टेस्ट ड्राइव कनी है अहूँ बढ़िआँ जकाँ करायब हमहूँ बढ़िआँ जकाँ ड्राइव करब चलू दुनू आदमी ठीक छै चलू

हम कहने छलियै चिकन कनिया खोजे ले ई तऽ मर्दबा से बियाह करा देल करो बाप रे बा मिलिया साठ दोस्त छै तू कका कहै छै कुट्टी कुट्टी काटि देबौ तोरा कुट्टी कुट्टी एक कट्ठा जमीन कह तऽ घरारी वाला जमीन छल से एक कट्ठा जमीन ओ हमर निकाल लेलक छोड़बौ नहि बाउ चोर बहू रे की भेलै काका ए, की भेल किया दीदी आइ छथिन अगे की कहियो केना कहियो ए, नहि किछु नहि भेलै गै ए, रौ बा- कहबहो तहने ने बुझबै सार के छोड़बै नहि ककरा? गै, की कहियो अपन हारल बहू के मारल लेकिन कहबो नहि तऽ बुझबी कोना हाँ अगै मन तो बड़ दिन से चल बियाह करऽ के ओरा मुआ छोड़ा नहीं छोड़ा मुआ हाँ ओ कहलक काका हाँ तो बियाह किया नहीं करे छ हमरो तो मन छल कहलिए लड़की एकटा खोज दे हाँ कहला जे खोज देबऽ चिकन पचास हजार रुपया लगतऽ हाँ। कहलिए पाइ तऽ नहि छऽ हाँ तऽ कहलक एक कट्ठा जमीन लिख दे एक कट्ठा जमीन लिख देलिए लिख देल हो हाँ बियाहो भ गेलै लेकिन गर्दन कटि गेलौ गई बाबू गर्दन कटि गेलौ तो की भेलो आगा अगर बियाह मौगी सब हेतै न गई हाँ। गई जे हमरा छलै से ओकरो छलै गई बाबू कक्का तोरा भरम भेल हो तो नहीं गए कनिको भरम नहीं भेल गए कथी भरम हेतै गैया स्पष्ट देखलिए बुझलिए मरते रहे आ मरते छले गई बाबू मौत। बुढ़बा नीक तऽ भेला तोरा हाँ? ई बुढ़ारी में ढेरधारी करऽ जाइ छला की भेलै दीदी एकरा गई मौगी जका देखलिए ओढ़ने पेलने तऽ हमरा भेल मौगी हेठे गई तऽ। रमुआ छोरा नहीं छी हाँ से बुढ़बा से एक कट्ठा जमीन अपना नाम पर करवा लेलकी पछिला जे बियाह करा दै छियो आ बियाह करल कहिया पाइयो कौड़ी लेल कहिया आ बियाह करल कहिया मनसा से आ गई

जान ना तक ए, काल के जे हमर खिदास करे ला ला, हमरा करेज बटैया ध्यान छ ना ए, एने तो आ तो जोला एने हेते ए, ए जो तो बियाह करेला। आ छोड़बो नहीं तोरा जहिया भेट गेला अही बंसी में सार तोरा नाइट क पोखरि में डुबा डुबा के ने मारलियो तऽ फेर कहिया हमर नाम लाल कका नहि अरे बाप रो बाप हैं? हँ। ए, साथ तू छूट ला तोहूँ जे छै अथी पर करै छै हैं? छोड़, हँ, छोड़बै नहि लेकिन हम सार छोड़बौ नहि तोरा